хӑйсен тӗне пӑрахас мар тесе эсӗ нумай кӗрешнӗ, анчах та хӗҫ-пӑшалпа ҫӗнтерме пулсан та хӑйсен чунӗпе парӑнмасӑр сӑвар хулине пӑрахса вӗсем ҫакӑнта пуҫҫа килеҫҫӗ. Кунта вӗсем вӑтам сӑвар текен ятлӑ хула йӗркелеҫҫӗ. Ҫак вырӑнта ӗлӗк камас тӑвать Кахорский кунта чавнӑччӗ. Унта вӑл тупнӑ ӗлӗкхи авалхи пӑлхар хула вырӑнне. Ҫавӑнпа та Шупашкар хули хӗҫпӗрсем вырӑс хули тесе ӗнентереҫҫӗ пире. Вырӑс хули мар, ӑна пӑлхарсем тунӑ. Ҫак вырӑнта хитре вырӑнта ӗлӗкхи авалхи киремет вырӑнӗ. От ҫакӑнта ӗнтӗ киремет вырӑнӗнче, кунта ӗнтӗ диван шыв тухнӑ. Халь пирӗн пире ӗнтӗ пехил паракан пурнӑҫпа пулӑшсан тепӗр ӗлӗкхи авалхи йӑлана аса илсе, паккисене асӑнса чӑкӑт, ҫӑкӑр, сӑра курасшӑн. Ку ӗмӗрхи авалхи пирӗн чӑвашсен таса вырӑнӗ ҫак вырӑнсемӗсем.

Ӗне хӑватлӑ мар, анчах та шанчӑксем пӗтме хатӗрӗ. Вӑрӑсем ӳссе пыраҫҫӗ. Усса пырать иккен. Сире асӑнсан те пушалпа килмерӗмӗр. Чӑкӑт май ытаран йышӑннӑ пиртен ан ҫӳретӗр. Мӗн пур чампа каналатпӑр сире.

пуҫ тяпӑнса каять. Вӑл япалана курсассӑн кунта пӗтӗмпех тухать та артык решение пулни мелне пурӑнмасть. Ну, присутствие знак отвращения питӗ хавас ҫӗтӗр кунта паян ҫитнине, сире курас килнӗ чӑнах та, питӗ хавас ҫӗтӗр сывӑ пурте тӑрӑшса, ӗҫсене пӑрахса, кунта ҫавӑн пек ҫулсене, ҫавӑн пек йывӑр вӑхӑтра ҫулсене тухнӑ.

Кашни ял ҫумӗнче ялана пулнӑ киремет те пулнӑ, киремет йывӑҫҫи пулнӑ. Вӑл ӗнтӗ ҫак киремет пирки каласа парасшӑн. Мӑшӑрӗсен тӗрлӗ алман, стакан. хай валӗнчен те пупсем, чиркӳ питӗ тӗрӗс мар, хӑратса каланӑ киремет пирки. Таса мар вырӑн, унта кайма юрамасть, унта усалсем тесе. Пирӗн тӗнпен те вӑл киремет пулнӑ Турӑ ывӑлӗ. Турӑ ывӑлӗ киремет ывӑлӗ. Вӑл ҫынсем патне исе килет вут ҫулӑм, огонь. Хӑйне евӗрлӗ прометей пек. ҫынсене ырӑлӑх тума вӑл тӑрӑшнӑ. Анчах та шуйттан яланах вӗт вӑл Турра хирӗҫ, яланах ҫынсене арпаштарать. Эпир яланах ҫынра шуйттанпа эпир кӗрешетпӗр. Пӗтӗм ҫын этемре мӗнле усаллӑх пур, вӑл пӗтӗмпех шуйттана аташтарни те. Шуйттан та эрех шутласа кӑларать те ҫынсене эрех ӗҫтерсе, аташтарса ярса ҫынсем вара киремете вӗлереҫҫӗ. Киремете вӗлерес те ирхине тӑн кӗрет, ак мӗн туса хутӑмри пирки. Турӑ ывӑлне киремете вӗлернӗ. Вара вӗсем никам та ан култӑр тесе киремете ҫунтарас тераҫҫӗ. Киремете ҫунтарса ларсан вара киреметӗн кӗлӗ вӗҫҫакать. Вӗҫсе пынӑ майӑн пӗчӗккӗн ҫӗршӗне ӳксе пырать кӗлтатӑкӗсем. Вот кӑҫта кӗлтатӑкӗ ӳкнӗ, ҫавӑнта вара е ҫӑлкуҫ тапса тӑрать, е хӑйне евӗрлӗ ӗнтӗ раща вӑрман, е юхан шыв, е ҫӑл куҫ, е ҫӗнӗ хитре вырӑн. Ҫавӑнта ӗнтӗ чӑвашсем килеҫҫӗ хӑйсен ҫылӑхне каҫару ыйтма. Ҫылӑхне. Теме усала пуҫҫапма мар. Хӑйӗн ҫылӑхне каҫару ыйтма килеҫҫӗ вӗсем. Эпир ҫылӑхлӑ, пире Турӑ каҫар, эпир сана, сана каҫару ыйтса паратпӑр ҫӑкӑр, вӑкӑр, сурӑх унта тӗрлӗрен параҫҫӗ. Ҫавӑнта та Киремет паньде нихҫан та усал шухӑшпа килмелле мар. Енче те ҫын килет Киремет патне калать, сӑмахран, О, тӗп сана киремет паратӑп, ҫӑкӑр санра вӑкӑр пусатӑп. Анчах та эсӗ ҫаман тӑшмана пӗтер. Сана усал ту, нихҫан та пулмас ун пекки. Ӑна хӑйне пырса ҫапать. Ҫавӑнпа та Киремет патне пырсан яланах ырӑ шухӑшпа, яланах ырӑ ыйтмалла, лайӑхне ыйтмалла. Хӑвӑн чи хӑрушӑ тӑшмана та каҫармалла. Вара ҫавӑн йӗри-тавра пирӗн ырӑ шухӑшсен хӑйне евӗрлӗ энерги пуҫтарӑнса пырса пирӗн хыҫҫӑн пыракан ҫынсен ҫак энерги парса пырать. Вӑл тӗрмелле вӑйлӑ ҫӗме энерги пуҫтарӑнса пырать. Кунта ӗнтӗ паллах хӑй вӑйӗнче Киремети пулнӑ вӗсен ялӗнче. Унсӑрӑн пулман чӑваш ялӗ. Анчах та эпир халина пӗлмеппӗр, манса кайнӑ. Но чӑн малтанах Киремет ӳснӗ ҫӗрте малтан тасатмалла ку вырӑна. Мӗншӗн тесен кунта нумай вӑл хушши ӗнтӗ усалсем ҫӳренӗ те эпир никам та хӳтӗлемен вӑл япалана.

Яслӑ турӑ, арман туррисем, ял туррисем те пире каҫарӑр, пӗтӗм пек йӑли-йӗркине пӗлместпӗр. Сирӗн ятӑр сире яманса кайнӑ май ҫинче тӑрса-тӑрса кӑна сӳйлетпӗр. Эпир ӗнтӗ усал ӗҫпе килмен. Ӗлӗкхи авалхи чӑваш йӑлине тӑсса сирӗн пата ҫӑкӑр-тӑварпа килнӗ, шывпа килнӗ. Ҫулха килмен, авланман, качча кайман. Авланман каччӑсем, качча кайма хӗрсем ҫак вырӑна тасатрӗҫ. Малашне ӗнтӗ кунта пурӑнакан халӑха вӑй парса тӑр. Ҫакӑнта пире кашни ҫул кӗтсе илекен ял халӑхӗн выльӑх-чӗрлӗхе ялах сывӑ пултӑр. Сыснисем ҫуралнӑ путсӗр. ӗнисем ыталлӑ пулччӑр, чӑххисем ҫӑмарталлӑ пулччӑр. Вӗсен тырри пӑрҫа пек пултӑр яланах. Хӑйсем те, кӳршӗсем те, тӑванӗсем те нихҫан ан чирлеччӗр, яланах вӗсен ырлӑх кӑна пырса пулӗ. Ҫапла пултӑр. Шывне тӑкса тӑр. Шывне тӑкӑр. Шывне тӑкса тӑр.

Кӑнтӑртан кунтан ӑшӑ лейле кайнӑ хазар. Ну хазарсем вӗсем чӑвашсем. Кирпе пӗр чӗлхепе калаҫнӑ Вӗсем урутрен кӑна йышӑнаҫҫӗ. Хазарсем те вӑл тӗлӗмелле вӑйлӑ патшалӑх пулнӑ. Хазар какан ачи.

Хальлӗхе пӗрре чарӑннӑ-мӑн, кайра пурте пӗрле тӑрса иккӗ чарнӑ, пӗр тара виҫҫе пулать. Так, пӗтӗрен кам тепри хӑйуллӑ. Кресна ывӑла, Эмира Ӳкер, парне пара. Ак ҫакна ялан хупа пӗрле илсе ҫӳре. Эп ӑна нумай ҫӗре хампа илсе кайнӑ. Ҫын чикмелли мар. Вӑл ҫӑкӑр касмалли, ҫӗрулми шуратмалли, кӑмпа та ҫӳренӗ чухне хупа пӗрле илсе ҫӳре. Санӑн мар.

Свое. Вот. Вот, вот на стороне, вот сага будет ӗнтӗ. Вот, вӗсем эре пулнӑ тек ӗнтӗ, на стороне. Вот, вот, вот сага, саг вырӑн пулнӑ да будет. Эпир, ну, ну, туры сабана боль дедеренде тенегдер те бол, вот самбада де вот сагында зитсе эпир саг вырын дедер лапка.

экспонатсем, пор портретсем, минуенсем, картинсем ҫырӑнчӗҫ. Ҫав уйсенче пӗр чӑваш сӗнӗ те ҫук, чӑваш йӗри те ҫук. Ним те ҫук.
Чӑваш ним те ҫук, ним те вара. Кунта шусӑрлама май литературӑра пур ҫак минсенче, сборниксенче пур чӑвашсен минсен. Так что ҫакӑнта пен хавӑн килсе тумасӑр нимте пулмасть. Хавӑн килсе туса мӗнте пулмасть.

Кайран илепӗр пуль-ха, туянатпӑр-на эпир. Ульяновец мӗн валли номерти номере куҫакан материал туса парасшӑн-ха, ҫамрӑк кӑмӑл пур. Ыттисенче темскерех халь вот Олегпа калаҫрӑм та, чӑлмавсем, темсем пултараҫҫӗ, куҫамӑх та
хӑтланса пӑхас пулать, тем хыпарта та.
Люда каларӗ хыпар пирки-мӗн пирки. Куҫӑн студентсене кӑҫал енчен тейӗпӗр, сӑмахран, хамӑр мӗнле калас тейӗпӗр, сӑнарлӑ парсан енрен, хамӑр ӗҫленӗ ҫӗртен пӗр ҫын килне пусассӑн тепринче, сӑмахран, киле ҫул пӗр ҫиччӗ сан пӗрин каямар пултӑр тесе хӑварӗ. Ҫамек тума тӑрӑшмалла. Чӑннипех ҫине тӑракан ҫынсем пулччӑр. Олега та сывлӑхпа тӑрса турӑ. Ҫак ӗҫе пӑрахсан тер. Енчен те тилхепине пуратса ярсассӑн мӗн чухлӗ ҫул ӗҫленӗ ӗҫ пӗтӗмпех харама кайма пултарать.

Килсе хӑть темӗнле ӳсӗмӗркӗн пулнине хӑйсем тӗллӗн ҫӑра ҫырса памасӑр
килсе курма май пулнӑшӑн ҫакӑнта илсе кӑтарт килсе пире илсе ҫӳреме ӳркенменшӗн ҫак хамӑр туссене пурин те кунта малтанхисем нумаях та мар чи малтан килнисем вӑт виҫ ҫыннӑ Забибине тӑваттӑн. Ҫакӑн пек татах та пирӗн ҫул ан пӗттер ҫакӑнпа. Татах та малалла ҫулсем уҫӑлса пыччӑр. Тата ҫамрӑксем килсе курччӑр ҫакӑнта. Вӗсене пырса килсе ҫавах та мӗн. Тата те пӗр ҫӗнӗ ҫынсем те ҫыхать унта мӗн чухлӗ.
Ӗнерте чӑваш ятне халь мӗнле хӑварнӑ? А мӗнле юлать вӑл кайран халь мар, тата кайран мӗнле юлать. Шӑпа йӗркисем ҫуралмарӗҫ-и Сарине? Ҫуралаҫҫӗ.
Конечно, ҫуралаҫҫӗ обязательно.
Туркахма халех мар.
Тавах тӑвансем, хӗрсем, каччӑсем. Хамӑршӑн, чӑвашсемшӗн. Стариксем те тоже.
Каччӑ эсӗр маншӑн пурте каччӑ. А пурте каччӑ. Эп те Хамӑр пӑлхаршӑн, хамӑр мӗнле илемлӗ ҫӗршывра пурӑнни пӗр пӑхӑр-ха эсӗр. Ҫак тӗнчене тавӑраттӑр тек. Вот ӗмӗрлӗхе юлать ҫак асра.

Чингис хан историйӗ ӑнта Волжск Булгарипе ҫыхӑннӑ. Ҫавӑнта шӑпӑр историйӗ как раз тепӗр хут повторяться. Кӳлне кӗртсе лартнӑ. Кӗтсе лартнӑ. Чингис хан как раз ҫавӑн тери тӑватӑ ывӑлне парать шӑпӑр. Пӗр шӑпӑра темӗнле уяҫҫи вара пӗтӗмӗшле пӗле ҫав историе. Мире ҫав сӑмахсем кӗртсе мӗн туса ҫавна мӗнле калас тетӗп